L-isma li ma ta ebda mir-regoli. L-imħabba safja tfisser, fi ftit kliem, dak li Dun Ġorġ Preda kien jgħidlu l-intenzjoni reqqa. L-imħabba safja tfisser. li inti tħobb lil Alla għalih innifsu u għal xejn iktar, u jekk hawn xi ħaġa diffiċli fid-dinja hija din. Għax aħna lanqas l-iktar persuna li nħobbu ma nħobbuha liha nfisha. Nisa miżżewġin, irġiel miżżewġin, relazzjoni ta' bejniethom. Kbira kemm hi kbira, profonda kemm hi profonda, sabiħa kemm hi sabiħa, xi ftit jew iżejjed fiha ftit tal-egoiżmu, almenu ftit, almenu ftit. L-imħabba bejn il-miżżewġin, l-imħabba tal-ġenituri għal uliedhom, l-imħabba tal-ulied għall-ġenituri, l-imħabba ta' bejn il-ħbieb. Aħna ma rajn sejħu kollox imħabba. Imma dik li aħna nsejħulha mħabba, ħafna drabi hi mħabba tagħna nfusna marbuta ma' persuna oħra. Imma ċentru tagħha ma tkunx il-persuna l-oħra, tkun jien. Dik il-persuna mħobba

Stejjer fil-ħajja, għax forsi naħsbu li nħobbu lill-persuna l-oħra għaliha nfisha biss, mhux għax għandi bżonnha, mhux għax għandi bżonn il-ħobba tagħha, mhux għandi bżonn l-attenzjoni tagħha, l-kura tagħha. Ma nħobb lill-persuna l-oħra sempliċiment biex inħobbha.

Inħobbu lil Alla għax għandna bżonnu. L-imħabba pura tfisser, Santa Tereża li Alla tgħidlu, Kieku titfagħni fl-infern ukoll kont ħa nħobbok. Dik l-imħabba pura.

Għalfejn inkellmkom? X'inhu l-iskop tiegħi? Li l-lider sabiħ jgħidilkom li tgħidu kemm jaf jitkellem, kemm hu bravu, kemm ipprepara l-ajjem. Jien jista' jkolli dawn il-motivazzjonijiet, dawn ir-raġunijiet, jista' jkun moħbija, ma tkunx iktar ħaġa li għandi f'moħħi, ma hemm ikunu xi ftit jew wisq, hemm ikunu.

U għidha ċ-ċajt, jew għix ta' raġel, ma jagħmel differenza xejn. Fimtuni u ma fimtunix, ma jagħmel differenza xejn. Għax jien li ngħid nagħmel, nagħmlu biss għal Alla waħdu, u mbagħad Alla jirranġa hu. Dan, dak qed jgħid San Ġwann is-Sewġu. Dik it-tip ta' mħabba, dik għandha valur iktar mill-għemejjel kollha, mill-ħidmiet kollha li nistgħu nagħmlu. Ara kemm nistgħu noħdmu fuq din, kulħadd iġurna tal-qari, kulħadd iġurna tal-inkwietka u sejjer minn hemm għal hawn, imma x'inhu jimportani, x'inhu jimportani, għalfejn qed nagħmlu. Għalija nnifsi għax għandi bżonn nagħmel xi ħaġa, m'iniex kapaċi noqgħod bil-qiegħda ma nagħmel xejn. Hemm ħafna raġunijiet għalfejn, ħafna raġunijiet moħbija. Anke meta intom, jien naf, xi ħadd li jiġi lettur fuq l-artal jaqra waħda qudiesa, jew xi ħadd li qiegħed fil-kor, jew xi ħadd li joħroġ jiġbu, xi ħadd li jiġi jaħseb il-Knisja. U x'inhu? Għalfejn qiegħed nagħmlu Din domanda fundamentali, għalfejn qiegħed nagħmlu? Nibqa' naqra biex nagħmel figura sabiħa, biex naqra figura sabiħa, għax inħobb naqra, inħobb insemma' l fil-kant l-istess, eh? biex il-kappillan kuntent bija, biex tidher qudiem in-nies, imma x'inhi r-raġuni vera li għaliha qed nagħmel dan u nagħmel? Tifhmux jiġifieri li mħabba safja u saġwa tas-salib li tgħidilna, dik tiswa, dik tiswa. Nistgħu nagħmlu elf ħaġa. Naqra qatra waħda ta' mħabba safja lill-Knisja tiswielna iktar mill-attivitajiet kollha mqegħdin flimkien. Għalhekk, dawk il-qaddisja nisa li semmejna qabel. jafu d-dimensjoni appostolika tal-ħajja kontemplattiva karmelitana. Proprju għal jgħix, min jaħdem, min jiffoka, jikkonċentra l-enerġija kollha tiegħu fuq dak li hemm ġewwa, fuq it-tisbija tal-imħabba, fuq l-għaqda ma' Alla permezz tat-talb, eċċetera. U jasal biex ikollu din l-imħabba safja li l-Knisja jgħad jiswielha mitt l-uderg iktar minn kwalunkwe ħaġa oħra. U hawn qiegħda d-dimensjoni appostolika vera tal-vokazzjoni konvertitana. Proprju hawn. Li naslu jkollna din l-imħabba safja li mbagħad tiswa ta' ġid għad-dinja iktar minn kwalunkwe servizz li nistgħu nagħtu. B'danakollu, sa mill-bidu nett tal-Ordni, l-Ordni wkoll, ukoll, għażel li jkollu l-Apostolat. L-Ordni beda madwar mitt sen, tmien mitt sena ilu, ngħidu l-bidu tas-seklu tlettax, 1207 jew 2000. Fl-1246, jiġifieri tletin sena wara Kristu, dawn l-eremiti jibdew iħallu l-Karmenu jmorru u jivvjaġġaw jifirxu mal-Ewropa u lill-Papa talbuh biex ma jibqgħux eremiti imma li jsiru wieħed mill-ordnijiet mendikanti bħad-Dominikani, il-Franġiskani,

Predikazzjoni popolari, qrar, u tagħlim fl-universitajiet, dawn kienu t-tliet attivitajiet appostoliċi tipiċi tal-mendikanti kollha, Dominikani, Franġiskani, l-Agostinjani, aħna, u oħrajn bħalna. Dawn kienu, dak kien, dik kien l-attività li għamlu fil-Knisja. Predikazzjoni popolari. Għall-missjoni kbira, pereżempju, dak li ssir hekk, eh? Predikazzjoni man-nies, popolari. Predikazzjoni popolari, qragħa u tagħlim fl-universitajiet. Biż-żmien daħlu forom oħra, daħlu l-parroċċi, il-missjonijiet u b'partikulari fost it-Tereżjani. Il-missjonijiet kienu wieħed mid-dimensjonijiet qawwija, diġà minn żmien is-Santa Madre li bagħtet l-ewwel patrijiet. fil-mess il-bidu hemm le. Dimensjoni qawwija ħafna fil-Karmelu pereżja d-dimensjoni tal-missjoni. U ħa forom oħra, tagħlim fl-iskejjel eċċetera. U llum tarawna f'parroċċi, f'santwarji, fi bnejjiet, skejjel, kullimkien. Qatt ma kellna, bħala Karmelitani, qatt ma kellna forma proprja ta' apostolat, bħalma ngħidu aħna,